Di ngeen a gisante yow doo ba kaan ki cike ga. Ki sada jega ni ki cik ni mama indi ke. Ni cik ga ma ngeny. Ma ke sasa ma wuke on. Eh. Ka wuke on na diro jega. Eh. Ka ido gari ka kombe ga babate mo kuma ma god risa kon. Opong gi chuote. Opong. Mano gari mo ka donje. To ka nyiri ne koni te. To ka ido ka nitiere kata mana kor kio koni kombe opong thich gi chuo. Koni kombe pong' piny gi chwo, to nyaka chendo nitie, ka nyako cha mabede. Ang'o mihero wach ni? An bet gi dichwo wadwa e kom ok anyal. Koro kawuono yudo ka gari odhi opong' gi chwo. Koro gari nadhi yudo kopong' gi chwo. Koro gini ochwanyi.
To dichwo moro ni biro ni bete batha. Ni wariwa kode kom. Oh, ah, to ba man to ok tim Mombasa.

Nyiri mama ji likoni ka. Ka.
Likoni ka nyiri ge mama e ji sani. Bibiro na ranja ni tibel bur nyako mao. Eh. Kaso gin ge ya. Obiro kudho ni to kigolo ka beti cha. Ni do kwani manya ka me lore. Binyo tari ma ka me lore kala. Kimulori ka ngwangi yepo. Eh. Pesa onge simonge. Kare gi ni ngene chi mona neno ka gino timo ne bwana more mbele na. Obet gi nyako to koro en. Kendo chuto kuogi sani. Chuok mechi. Sani nyiri. Eh.

Inyalo wacho ni gachi ma ok idwa ni chuo bede. Onge, onge, an aonge gari. Nyiri bende idwa ni bed gi nyiri e kom, biro kwali. Koro bed ng'ama riek. Abed ng'ama riek. Bed ng'ama riek kidonjo ka. In gi dweche adi ka? Kata higni adi? Pok adak.
Likoni ka pok adak. Bwana moro manyo wuonda gola dala kucho cho. To ka chopo likoni ka to bwana ng'acho lal. Koro ing'e ni tim. Idak kanye?
Likoni ka idak, idak mwalo ka. Cho adak likoni mwalo tiaora kanyo cha.

Idan lo dok pacho.
Ai bwana kaber mo kadogo. Kuri lesa ni riwacho. Ne wa ne giwa. In mi koli dwani bedo kod ni. Giwa kuli ni waru te gini ngete kanyo. Bwana ni shi wa ha? Dungi ne. Ineno mabor no kaka wuotho. Tineno machiek no. Kaso ne ke mach, ne koro gine gine. Ne koro girwako lewni machal. Ne koro gine gine. No yimi wacho nadok dala. Gini abro neno kanyo sama adok dala. Abro neno gini. Dala gi omia konyo dog.
Isaneno yu. Uyudo neno dala. Dakone.
Kam ni omia no sai. Ni neno dala. Ok inyana.
Ineno nyaka nyako ma makwar Mombasa ka. Ni neno dala. Ok ineno. Gik mineno gi oromi minyalo dok pimo. Aora bende neno nyaka ot mane tiao. Winj ni an ogada olwora kama moketa diere, an ogada ema chiewo, ogada chiewo dhiang'. Ema ka yamo fwadho kama to chiko tieno, tating'o wiya kama. Koro achako yamo nwoyo.
Anyisi nowuok. Mombasa Karani. Mombasa Karani. Be momiyo ng'ano noluwo.
Mombasa Karani. Dong sama ni wuok dala to wuoyi si, wuoyi si maber, to kilor stage. Bana ng'ata kuom si be ok en gima icho lorga. Olor.
Itiyo, itiyo matek Mombasa na An atemo mana katiyo. dog dala.
To ere kaka abiro dok to dok tek? Bas doke matek ma bende ondiki Ah, ni kuingia ni rahi rahisi, aha, kutoka ngumu. koro juni tataka itatayudo yuoni